Mae'r adnod sy'n gen i ger eich bron chi pnawn yma yw chael yn ail hystol Timotheus a'r penod gynta ac fel testyn uh, yr adnod hon er wy'n cymryd dwy neu dair adnod. Am ba ochos yr ydw hefyd yn dioddef y pethau hyn Ond nid oes arnaf gywilydd, canys mi a wn i bwy a gredais, ac y mae yn ddiamau gennyf ei fod yn abl i gadw'r hyn a roddais ato erbyn y dydd hwnnw. Ond cyn dechrau, hoffwn ni ddod â un peth ger eich bron chi. Sut ydych chi'n teimlo ynglyn â chyflwr Cymru heddiw? Sut ydych chi'n teimlo? Gwlad yn llawn capeli. Dwi'n mynd yn bellach nôl na rhan fwyaf na chi, ond i bawb sydd uwch dros y trigen, byddwch chi'n cofio dyddiau gwell. Dyddiau gwahanol iawn. Mi fydd ym mhob pentre capel. A lliaws yn mynd iddo hefo hefyd, a chwr gweddi. Ac oedd yna nifer y bobl a diwygiad yn dal yn fyw. a gwnawn hywrodwch mewn addoliad yr Arglwydd. Ond o dipyn i beth, a phethau'n newid. Oedd y neges di newid dipyn, oedd yr ysbrydol wedi diflannu o'r neges, ac esboniad dynol yn hytrach nag esboniad Dyw. O pethau'n newid, Ond mor araf, oeddech chi ddim sylwi ar y dechrau, nes o'ch chi'n clywed dywediadau fel hyn, da ni'n dal i ddod i gadw'r drysau ar agor. O hwnna'n drist yn ddoe. Ond ar y pryd, oedd o'n swnio beth dewr iawn i wneud, i gadw'r drysau ar agor. Ond cael oedd y drysau. Ac erbyn hyn, yn yr enwad o'n i'n perthyn iddo, o nad ymhell dros 700 o weinidogion. Mae yna naw heddiw. Naw. A, a dwi'n yn credu bod hyn i'n efo ngyledd. Mae'r coleg di cael. Ond mae'r capeli, mae'r capeli wedi cau hefyd. Oedd yna wawr gan un dyn, aelod seunol, neu oedd e farw ar ôl dweud hyn hefyd. Oedd o'n mynd i'w'r gartre, siwr yn y cymoedd, ac yn gweld y capeli gweigion mawr yma, a meddwl fe, uh, trwchwch ar y, yr volcanoes marw, wedi marw nhw. Ond mae gan fod cyn y fforfedd yn dod yn fyw to, yn sylweddoli hynny. Ond oedd o'n gwawdio. A nath a wawdio'r Trinity, y Drindod, i farw dwrnod hwnnw. Wyddoch chi, mae rhaid i ni fod yn ofalus iawn beth yn ei ddeud am ddiw. Mae yna linell Gallwch chi ei chroesi hi. Ond heddiw, da ni, mae gan ddiw ei blant. Ond os a berigl heddiw, wel oes mewn ffordd, um, y rhai ddim yn cynsyno falle. Mae yna nifer o fydda'n pregethu yr un efengyl reit debyg Falle yr un peth, ond yn gwrthod plygu i fyw fel Cristion. Mae nhw'n barod i gredu, ond i beidio ymyrryd ar eu bywydau nhw. Mae hwnna wedi bod ar hyd y canrifoedd, o dan un enw neu'r llall. Weithiau maen nhw'n y mwyafrif Weithiau maen nhw'n y lleiafrif. Heddiw, maen nhw'n y mwyafrif. Ond os yn ohonyn nhw bob nawr ac yn y man, mae un yn gweld i gyflwr. Wel, beth sydd gyda ni fan hyn? Yr apostol Paul. Uh, clywir yn aml, yn aml pobl yn dweud ei bod wedi ymroddi i ddilyn Dyw. Pobl o ddifri nawr. O'r ffordd wedi creu hyn, oedd o o ddifri yn dweud, Dwi am ddilyn Duw. Wel, oedd ei droedigaeth o'n yn syfrdanol ar y ffordd i Damascus. Oedd wedi bod yn erlid Crisnogion. Erlid, nid hanner cytuno hyd yn ond erlid. Ond mae'r arglwydd yn dweud, pam fo? Pam? Ac mae'n cael ei droedigaeth Ac mae o'n para hyd ddiwedd ei oes, yn ffyddlon i Dduw, nes iddo gael ei ferthyru ar y diwedd. Clywyd pobl yn dweud hyn, ac oedd Paul yn ei feddwl o, dwi wedi ddilyn yr arglwydd Iesu holl ddyddiau fy mywyd. Mae hwn yn ymadroddiad pur ac yn dylanwadu ar gyfeiriad ein holl fywyd. Yn gofyn cwestiwn i chi felly, a pha ffordd ydych chi'n mynd? Oddi wrth yr orchfydd, rhyw hanner edrych arno fo, a byw fel y mynoch chi, neu o ddifri dweud, nes dim byd llai na'r peth iawn i mi. Y mae Paul yn dweud nad oes na dioddefaint na dim byd yn mynd i'w rwystro rhag dilyn Iesu. Dim byd. Wel, dydych chi bod chi'n gweld dau Gristion yn cael eu llosgi, a fyddech chi'n dal i ddweud, na, dwi'n credu droi mewn. O na, dim byd i rwystro rhag dilyn yr Iesu. Mae o'n pregethu Rufeinig. Ond beth oedd y gyffes hon? A mae o'n amlwg bod gan Paul weledigaeth mawr o Dduw. Beth yw saith eich Duw chi? Ydy o'n fach? Allwch chi roed yn eich boced? Ond tydi o'n ddiw o bydysawd enfawr fa? So dim diwedd o. Fedrwch chi ddim mesur o. Mae o mor fawr. A rhyfeddodau sydd yn hwnnw. A diw, sydd wedi creu hyn i gyd. Pa mor fawr yw eich Dyw? Yntau Dyw sydd dim ond dros y byd bach ni ac yn edrych ar y blaned hon, a dweud dyna lle fy maes i, na, ge? Dyw y bysoedd yno, yn y holl, holl fyd, bob man. A mae'n amlwg bod gan Paul weledigaeth fawr o ddiw. Yr hwn a'n hechybod ni, ac a'n galwodd a galwedigaeth sanctaidd yn ôl ei arfaeth ei hun, a'i ras a roddwyd ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r byd. So felly dwi'n gofyn, lle mae fy nhoedigaeth i yn dechrau? Wel, mae'n cael ei, mae'n cael ei ystyried gan ddiw. Cyn dechrau'r byd, mae o'n dweud fan hyn, mae o'n mynd i'n galw ni o dragwyddoldeb. Nid o wythnos diwetha, neu sydd diwetha, ond o dragwyddoldeb, y mae'r alwad yn dod. ac mae wedi paratoi cyn llunio'r byd, cyn llenni'r nefoedd wen, cyn gosod hael a lle uwch ben fe drefrwyd ffordd gan gyngor tri yn un i achub gwael golledig euog ddyn. Beth oedd pwrpas y weledigaeth hon, sef ein cadw rhag distriw, a'n cadw yn ddiogel a chyrraedd cartre A Duw. Y mae'n bosibl trwy groes ein harglwydd Iesu Grist. Wel, beth yw'r groes yma? Croes o bob dim. Ffordd erchyll y farw. Ffordd erchyll. A beth oedd ei ffwrpas i? Wel, Mae o'n talu dyled pechod. Mae rhaid cosbi pechod. Pam? Mae Dyw yn sanctaidd, ac ni all edrych ar bechod. Rhaid cosbi pechod. A mae'r arglwydd yn barod i gymeryd ein pechodau ni a cael ei ladd yn ein lle. A pan ni'n gweld hynny, Ac yn credu yn hynny, da ni'n deall yr efengyl. Diw'n bywydau ni, pa mor dda bynnag ydych chi, a mae gen pawb feddwl uchel ei hunan. Pa mor dda bynnag da chi'n meddwl ydych chi, fedrwch chi mae'n neud o. Fyddwch chi ddim digon da. Fyddwch chi'n ffeili yn ei ddyfarn. Ond os ych chi wedi taflu eich baich oddi ar y chwar ar Iesu Grist, mae o'n talu'r ddyled yn llawn. Meddyliwch gyfeillion, os ych chi wedi galon weithiau gyda'r nos, mae o'n talu'r ddyled yn llawn ac mae o'n rhoddi i ni ei fywyd perffaith ef fel swn i wedi byw bywyd Iesu. Na chi wahaniaeth. A fe welwch chi nhw, pobl sydd wedi credu, pobl sydd yn caru Dyw, a Dyw yn eu caru nhw. Dyna'r waledigaeth. Rwy'n hanes i fan hyn i chi o effaith y o effaith yr, yr efengil yma ar y bobl, pa mae'r gwir beth i digwydd. Dyn ei enw'n Spafford, Americanwr, ond mae'r hanes yn gysylltiedig â Chymru, a mae hynny'n, wel, mae'r emyn mor enwog. Uh, Dda i wneud yr llinell gyntaf Saesneg, When peace like a river attendeth my way. Pan mae heddwch yn dilyn fi fel afon neu stormydd beth bynnag, mae fy enaid i'n ddiogel. Ac um, be ddigwyddodd i'r dyn yma i ddweud y fath beth? Wel, oedd gyda fo bimp o blant, un bachgen, peder merch. A gyda tân mawr yn Chicago, lle llosgwyd y ddinas bron i gyd, fe llosgwyd y fabe. Yna, nes ymlaen, fe roedd y merched yn mynd yn henach, do'n penderfynu ei angen tipyn bach ar ei haddysg nhw. Ac mae'n ei hanfon nhw gyda'i mam draw i Ewrop i edrych ar wahanol wledydd a rhan hyn o'r byd. Ond ar y ffordd, fe suddodd y llong. Ac ar yr un pryd, fe, yn yr Efrog Newydd, fe wnaeth holl fusnes y wlad gwmpo, a fe gollodd ei arian i gyd. Ond oedd ddim yn gwybod to, bod yna waith. Mae'r llong yn cyrraedd Caerdydd Gyda dy fam yn unig. Diach. A maen nhw'n gallu gyrru neges trwy cebl neu'r ffordd, ddim yn gwybod, yn dweud, mae'r cwbl ar goll, ond fi. Ac uh, beth maen nhw'n gwneud? Wel, mae'n mynd ar y... Mae'n mynd ar y llong debyg iddi, a gyda man y sydd oedd y llong, fe gyfansoddodd emyn. Pa mae, pa mae heddwch, pa mae sancteiddwydd a heddwch yn dilyn fy oes a gofal yr Iesu, neu stormydd garw, pyn bynnag a fi, Mae fy enaid yn ddiogel gyda gef. A wyddoch chi, wi'n meddwl weithiau bod emynau sydd wedi cael eu cyfansoddi allan o brofiad yn sefyll allan o wahanol, er bod lleill o wahanol yn ardderchog yn barddonol, ond i'r rhai sydd yn wedi cael eu geni mewn rhyw ddigwyddiad pwysig, Maen nhw'n siarad â chi a fi oherwydd cyffredin ydym ni. Fe roedd sydd fwyodd pur ar led, fe wisgodd goron ddrain er mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd leian maen. Pwynt mawr y gŵr hwn oedd gallu, gallu dweud er yr holl ddristwch, er yr holl ddigalondydd, Er holl drychineb y mae ei enaid yn ddiogel, y beth mawr i ddweud, ond roedd o'n gallu ddweud o, yr oedd ei ffydd yn gadarn yn yr Arglwydd Iesu. Nawr, bydd y pwynt yw hyn. Ydy'r math yna o ffydd gyda chi sydd yma, a rhai sy'n gwrando ar y we? Meddyliwch gyfeillion, lle bynnag gyda chi. Ydy'r math yna o ffydd gennych chi, fe bod chi'n gallu dweud hyd o'n yn eich dagrau, y mae fe naid yn ddiogel ym mynwes ar Iesu. A mae rhaid ni ddod i weld, noed i oes a chodwriaeth trwy weithredoedd. Ond mae hyn yn anodd iawn i fochdr dyn ei dderbyn. Mae'n anodd ei dderbyn. Yn enwedig os ydych chi'n naturiol dda ac yn neis. A ddim yn gwneud dim drwg i neb. Da chi'n teimlo, wel wir, dwi'n mynd gwybod bod eisiau achub ar y fi. Dwi eitha da fel ydw i. Ond nag i chi fod. Oedd rhaid i chi fod yn berffaith. A dyn ni ddim yn berffaith. Dyn ni'n ffaeledig, a mae angen maddeuant, a mae rhaid dod at yr Arglwydd Iesu Grist a'r hol yw'r iachadwriaeth. Mae'n digwydd gyda gwaith dirgel yr ysbryd glân yn y galon. Fanna mae'n cychwyn. Yna mae yn newid cyfeiriad yr ysbryd y galon o farwolaeth i fywyd, a mae hyn yn hollol anymwybodol i ni, mae hynna yn ddirgel yn nofnder y galon, ac yna rydyn ni'n ysbrydol fyw, a mae hyn yn ein harwain ni at Grist. Dwi'n gwybod beth yw'ch profiadau chi gyd, ond dwi'n siŵr wrth edrych yn ôl, ydwch chi gofio'r amser pan pethau'n peri chi feddwl, y tybed, Tybed beth sydd ar ôl marw? Ai jyst miloedd a miloedd a canoedd a filoedd yn mynd ar, ar ei pen uffern a'i cwbl i'w bywyd? Oes a ddim byd gwell a hynna? Oes a rhywbeth? A dwi'n cofio dweud y mam unwaith, o'n i tua un ar bymtheg oed. Meddwl i fel hyn, mam, dwi'n licio mynd i capel. A dwi'n licio gwrando bregethwyr. O ia, na ti, fy hoff i bod yna. Wedi cael ysgol syl. Ond meddwl fi, dwi'n mynd gwybod fe. Os ydw i'n credu. A dwi o'n mam pryd hynny'n dweud, wel, mynd trwy stage o'ch wyt ti, a fi ddoi di credu. Ond fe all eithau credu nes ymlaen. Wel, trwy edifeirwch, Mae rhai o daledu fach trwy difeirwch. Os gyda chi rhywbeth yn eich bywyd, mae ddrwg da chi. Mae ddrwg da chi. Da chi mae bod Dyw wedi dderbyn hwnna? Dim gobeith. Trwy difeirwch a throi at ddiw ac yr ydym yn derbyn Maddeuant. Mae maddeuant yn rhywbeth hyfryd. Pan da chi wedi gwneud cam ar rwy'n a mae o'n maddau chi ar y ddeiar, mae hwnna'n beth hyfryd iawn. Ydych chi wedi ymarfer maddeuant? Neu ti'n meddwl gas eich at rwy'n? Ni'n meddwl yn gas, ond mae maddeuant werth y byd. Ond mae maddeuant Dyw yn Iesu Grist Yn fusol cofiadwy. Mae o'n rhyfeddol. Eithr y glirwyd yr awr hon trwy ymddangosiad ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn ddiddymodd angau ac a ddig bywyd ac anllygredigaeth i oleuni trwy'r efengyl. Dyna beth mae'n dweud. Mae'r Arglwydd Iesu Grist felly, trwy ddod i'r byd hwn, Mae o'n dileu angau diddymol. Mae o'n dileu angau nes oedd hi'n gallu dweud yn wyneb y bef, ni fydda farw. A chi beth rhywbeth? Dyna'n dyfodol ni. A mae hwn yn ddyfodol gwerth ei gael. Ydych chi erioed wedi bod ar fin ddim yn gwybod os ydych chi'n mynd i wella i peidio, a chi wedi credu, a fe fedrwch ddweud yn wyneb angau, mi wna ble, sef iachawdwriaeth. Wel, fe saif y credadun yn ddiogel ac yn dderbyniol gan ddiw yn nydd barn nawr. Mi fydd dydd barn. Fedrwch chi ddim i osgoio. Mi fydd dydd barn. A mae Dyw yn holl wybodus, holl bresennol, a mae'n cymeriad cadarn, y Drindod Tad, y Mab, yr Ysbryd Glân, A fydd y ddydd barn yn dod, a mae rhaid i bob un ohonom ni. O, ydych chi'n o, dwi'n mynd credu pethau yna, fi rhaid chi sefyll un peth. O, fi'n perthyn i rhyw ffyd bach arall, rhaid chi sefyll y flaen y, y barddwr hwn, sef Dyw. Safna, fe sydd gen ti ddweud, efallai bod chi'n ei esgusodion bach. A wyddoch chi beth wedi ddo? Dos am golwg chi. Nid adnab bum di. Dwi'n yn abod ti. Cer o'n golwg i. Ond i re, i uffern dragwyddol. Mae gas gen i sôn am uffern. Ond mae na uffern. A'n gan bod na uffern, mae rhaid ni gofio hynna. Mae o'n isw go fawr. Ond os ydych chi wedi credu a bod lloches yn eich calon i eich adwriaeth Crist, bendigedig. Ond os nad ydych chi wedi credu, a does a ddim lloches yn eich calon Iesu Grist, trychinebus, a trychinebus trychineb tragwyddol, sefyll o flaen Duw. Dyna'r aros yn dechrau cynnwys mae gair Duw yn derfynol i'r chwith a'r dde mae'n gyrru rhai i mewn i'r etifeddiaeth dragwyddol Anrhegredig, dihalogedig, a mae'n derfynol. Fedrwch chi'n syrthio allan o'r nefoedd. Mae o'n derfynol a mae o'n sicr. Ac i'r llaeth, i golledigaeth, poenedigaeth, rhagwyddol, ac mae o'n derfynol. Dyna sydd yn gwneud yr efengyl yn bwysig. Dyna pam Mae pregethwr sydd wedi achub yn pregethu galon allan. Pam? Oherwydd na fydda ddim dioddef meddwl am neb yn mynd i uffern. Wel, gwyddau Paul yn hollol beth oedd yn ei ddisgwyl. Oedd wedi ei llwyr berswadio bod Iesu Grist y fab Dyw. Paul, Credai yn yw. Allwch chi fynd mor bell yna? Credai yn yw. Allwch chi fod cam arall? Cofleidio yr Iesu. Allwch chi fynd i fanna? Profodd fyddiant trwy waed Christ. Allwch chi mor bellach na. Nid oes dim yn ei rwystro bellach. A mae'n gallu dweud, nid oes arnaf gwylidd. Ffordd arall ydy hwnna ddweud, a rwyf yn amfalchio ffordd negyddol o rhoi y cadarnhaol. Nid oes arnaf gwylidd o Iesu Grist a'i efengyl ef. Gwyddai hefyd A bydd yr Arglwydd yn ei gadw ym mhob amgylchedd. Nawr, nid yn unig, mae yn achub yn hen neidiau ni, ac yn puro ni o'n pechod, ac yn gwisgo ni yn perffeithrwydd Iesu Grist, da ni o hyd yn y byd hwn. A mae Cristwch yn dod. Mae e hefo chi. Mae e hefo chi. A mae gwendid yn dod. Mae e gyda chi. Dych chi ddim eich hunan. Mae iechyd yn dod. Mae e hefo chi. Mae e gyda chi. Mae gwrthwynebio dwi'n pobl yn cymryd eich erbyn chi, ond mae o gyda chi. Da chi'n diodde mewn gwahanol ffyrdd, ond sut bynnag da chi'n diodde, mae o hefo chi ac yn sefyll hefo chi. Mae eich caru chi. Pam? Oherwydd i chi ei garu ef. Mae yr Iesu yn abl i'n cadw hyd y diwedd. Geiriau gan rhyfeiniad. Mae o'n rhan go hir, felly mae wedi dalfod efo. Pwy yn gwahan ni? Oddi wrth gariad Christ. a'i gorthrymder, neu ing, neu ymlid, neu newyn, neu noethni, neu yn bydrwydd, neu gleddyf, canys y mae yn ddiogel gennym na allai gangau ein gwahanu oddiwrth gariad Duw, yr hwn sydd Yng Nghrist Iesu, gall neb ein gwahanu ni oddi wrtho ef. Ar diwedd y cyfeiriad, pa le y mae'r cwbl yn ein harwain? Wel, at Dduw, eithr, Sori, eithr a grirwyd yr awr hon trwy ymddangosiad Iesu Grist, yr hwn a ddiddymodd angau ac a ddug bywyd ac anrhygredigaeth i oleuni trwy'r Efengyl. Beth sydd wedi digwydd? Mae beth mae Crist wedi wneud wedi dod â goleuni i'r byd. Oedd yna fothodyn bach gyda ni yn yr enwad. Os o'ch chi'n mynd i'r ysgol sydd yn gyson, o'ch chi'n cael badge bach. A arno fo oedd llun y Beibl. Ac uwch ben y Beibl oedd colomen. Pryd hynny o'n nhw'n credu, ond yn dal yn wir. Fe ddaw yr amser y gwelwn yr Iesu Yn ei holl ogoniant a rhyfeddod y nefoedd, i meddwl am ryw adnodau fel hyn, a'r glwyni o'r ni, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar, yr hwn a osodaeth dogoniant uwch y nefoedd, pa beth yw dyn i ti i'w gofio, a mab dyn i ti ymweled ag ef, ac eto mae'n greid. Cariad Duw, sut leiw'r nefoedd? Dych chi wedi meddwl, pan ddwch chi'n cyrraedd na, ydych chi wedi paratoi i gyrraedd trwy gredu, a dwedwch chi nawr bo chi, a dych chi'n dod i mewn i rhywle mawr, wrth i mesur arno fo, y tu allan i amser, a dych chi'n rhywle rhyfeddol, Da gael cip ar ei oleuni mawr, ac yna mae'n dod y greiriach a gweld Dyw. A beth oedd Dyw yn wneud? Ac fe sych Dyw ymaith pob deigryn oddi wrth dylyg llygad hwynt. Bydd yn dydr yma, gad i mi sychu dagrau dy fywyd. Croeso fel na chi groeso. Gad i mi sychu dagrau dy fywyd. A marwolaeth ni bydd mwy ach. Sy'n rhaid ti ofni marwolaeth bellach. Mae'r cwbl wedi cael ei lyncu mewn bywyd. Na thristwch, na llefain, na phoen, ni byd mwyach canys y pethau cyntaf aeth heibio, na'r croeso oeddwn ni'n cael. Dwi am orffen nawr, rwy'n benderfynol gan yr hanes yma'n iawn. Mae hynny'n gwir. Dwi yn defnyddio rhai gwir. Yn cofio gadael uh, yr eglwys ar ei mwynidog arni yn llan dewi brefi. Ac o'n i wrth y modd na. Ac uh, oedd hi'n galed i hadael. A dwi'n cofio'r cwrdd ffarwel oedd yn dorcalonus. Um, o'n y bedwar blaenor ac o pob gweinidog sy yn nhw wedi aros deugain mlynedd yna, ac o'n nhw'n disgwyl i fi wneud yr un peth. Ac o'n i, ond oedd yr alwad yma mor sicr. A gododd ei siarad, a dorrodd i lawr. Mae'r gynulleidfa torri lawr. Oedd e hopeless, oedd e'n neud i'n byd. Ond oedd yna gariad mawr rhwng ni. O, oedd yna gariad. Ac... Uh, Hefo hyn, dwi'n meddwl wedyn am beth mae'n ei olygu i gael ei fel hyn ac i wybod ac i adnabod. Ac yna ddyn yn yr Eglwys Newydd Saesneg yng Nghaerdydd. Capel bach iawn oedd o, adeilad enfawr, ond capel bach oedd o i gymharu a beth o'n i wedi arfer pryd hynny. Ac uh, Ond oedd y gofalwr capel, ac yn oedd o'n dipyn o fwli, yn un yn dweud yr y weddi a pysgol o'r, o'r gorffen, oedd yn rhaid y golau nôl ymlaen, nôl ymlaen. Mwy na fe, cerwch adre, cerwch adre, cerwch adre. A oedd o'n dipyn o golwg fel sartio fe, ti'n nhw. Oedd cerwch yn ei glawr a pawb yn mynd am ei bywydau. Oedd eisiau gwneud gi am dro. O rhaid mnarci am dro. Oedd yn cas. A dyma fi'n dweud y blaenoriaid, dwi'n yn sefyll am hyn. Wel, mae'n haws cael gweinidog arall a cael caretaker arall fydden nhw. Wel, so hynna'n neis iawn i ddweud oedd fi. Wel, ta beth. Oedd o'n gael ata un drwnod. A meddwl, oedd Mae gen i boen fan hyn. Wel, da fi'n awgrymu rhyw feddyginiaeth iddo. Ac uh, na nid hwnna mae o. Wy ddistaw fan o. A fi'n gweld y pobl newydd yma sy'n dechrau dod i'r capel. A maen nhw'n mynd i'r ystafell yn ei dagre a dod allan yn dagnefeddus. Beth yw'r gyfrinach? Pa maen nhw'n hapus? Wy ddod yma 20 mlynedd, a dwi'n wedi gweld dim byd fel hyn. Mae llais yn debyg iawn i fi. Fi ddim yn gweld dim byd fel hyn. A dwi'n dweud, wel, Gawn ni gwrdd â'n gilydd. A dwi'n cofio nes ar rwla fanna. Ac yn pennu'n iawn. A medda fi, naw mlawr, ydych chi'n credu yn yw? O. Ydych chi'n credu yn Iesu Gris? O. Chi'n credu yn Iesu Gris? Wedi marw ar y groes os ych pechodau? O. Ydych chi gwybod bod chi'n dyn nefoedd? Nac dw. Beth yw yma? Beth yw'r goll? Ffydd, mae mi. Ffydd. Sut allai gael yma fo? Gofyn, mae mi. Gofyn. A y peth yw, mae mi. A, a, a ni mlaen, mae mi. Rhowch o fel hyn. Mae gyda ni fel siop fan hyn. Siop, ges i fy magu ni efo'r hen ffasiwn, rhyw lythyren el fel la, a'r nwyddes sy allan tu ôl i'r cownter, a pethau fel tatws yn y ffrant. Ac um, chi'n gweld nhw'n rhaid i mewn, da chi wedi bod yn sefyll efo yna deugen mlynedd, a maen nhw'n dod i mewn, mynd at y cownter, ac yn cael parsel, a mi ni'n adr yn hapus. Na'r peth, hollol bo. Fwy o beth i'r mynedd. A maen nhw'n mewn, a maen hapus. Be sy'n bod? Da chi ddim wedi bod at y cownter fe fi. Ewch a fi at y cownter fo. Ewch a fi na. A dyma ni'n mynd. A mae'n dweud, wi yn credu Dwi eisiau meddiant o. Dwi eisiau bywyd o arglwydd Iesu. Ac o gan yr arglwydd Iesu a'i bacyn, un meddiant pechodau a bywyd trygwyddol. Na ti. Na ti. A dyma fi'n dweud o wedyn, chi wedi credu, do, do, mae'r lwmp fan hyn di mynd, fi'n iawn fan hyn. Mae o'n rhyfeddol, mae o'n rhyfeddol, dwi eisiau neidio fo. Wel, mae fi, nawn ni ddiolch. Dyma yn ffer i ofni chi weddio, weddio i, yna i aros am sbelen fach, i chi weddio'n dawel neu'n uchel. Ac uh, tawel nath o. Ac wedyn, uh, Oedd yn rhyfeddol. Oedd yn rhyfeddol. Sydd wedyn, oedd o'n dweud hyn, uh, cymerwch o'ch amser. Sy'n rhai brysio o gwbl. Os ydych chi'n sôn am bethau diw, cymerwch o'ch amser. A digwydd amser gen i. A oedd o'n gwybod beth sy'n digwydd o. Mae wedi dod yn gristion na fi. A wedi newid. A ta blwyddyn wedyn oedd o'n marw. Ac oedd ei wraig o ddim yn fenyw neis iawn. Oedd ei dipyn o sargeant major. A dyma e'n dod i drws a dweud, sy'n pwynt i chi weld e heddiw, mae mewn coma fi o farw mewn hanner awr. Gadewch chi weld o. Dewch nawr. Byddwch yn neis i fi, dwi asod neis i chi. O'r ddim ond amser bach chi. Oedd i at waelod y gwely a edrych yno. A dyma fi'n dweud, fy mrawd, fy mrawd, sut mae dy enau ti? A dyma fi'n agor i lygad a dweud, diolch am y cownter mi o. A diolch am fynd i'r cownter a diolch am ei nabod ef a gath. Fel Os gynnoch chi ffydd fela o'th flaen o Dduw, rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell, pe chadil fy enw, ni feddaf enw gwell. Trugaredd wy'n ei cheisio, a'i cheisio eto wna, trugaredd i mi gyrro, rwy'n marw, onid caf? Pe chadir wyf fi welaf o Dduw na allaf ddim, rwy'n dlawd, rwy'n wrwnt, rwy'n euog, o byd drigaro dim. Rwy'n addef nad oes gennyf, trwy mywyd hyd fy medd, ond yn unig ond gweiddi pechais, nid wyf yn haeddu hedd, na ganwch. Mi glywais gynt fod Iesu A'i fod e felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr o derbyn Arglwydd, derbyn fi gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy, gyfeillion oes a loches, Yn eich calon iddo fe. Diolch i'r wyddio. Yna ni'n diolch i ti, Arglwydd, am y fraint o gael troi ato ti ac yn gwyddio bydd y geiriau bach hyn yn cael eu rhoi yn, yn destlus ac mwy na hynna yn drafiadol yn yr ystyr bydden nhw'n cyrraedd i nod a bydd y nefoedd yn gorfoleddu bod rhywun yn rhywle wedi credu, derbyn ni felly'n heiliad Iesu Grist a Gwaredwr. Amen.